העי! איטס יעקב ענד ראזענבערג. כ'האב לעצטנס אביסל ארומגעטוישט די דעסקריפשאן פון מיין פראפייל, דו וויסט? טשעק עס אויס. כ'האב אנגעהויבן באקומען פון דעמאלטס קאמענט קוועסטשענס. איינע פון די קאמענטס וואס כ'האב באקומען איז געווען פון א מענטש און ער שרייבט מיך אזוי, דו האסט זייער א א ברייט פיקטשער אויף יומען ביאינגס. איך קוק אן יומען ביאינגס, מענטשן, ווי שלעכט ס'דא. יא, ס'דא מענטשן וואס זענען שיין, וואס זענען גוט, וואס זענען עקסעפטעבל, אבער מאוסט מענטשן אראונד די ווארלד פילט ער זענען אין די שלעכטע פערספעקטיוו. האב איך אים געענטפערט אזוי, איך בין א מענטש וואס מיין גאנצע לעבן האב איך אלעמאל געטרייט צו קוקן און צו אויפזוכן די סיבה פארוואס א מענטש טוט די זאך וואס ער טוט, סאו מ'וואקט ארום אין בית מדרש, מ'וואקט ארום אין גאס, מ'הייבט אן צו טראכטן, אקעי, דער מענטש האט דאס געטון, וואס איז די ריזען? סאו למשל, זייער א א איזי עקזעמפל איז, ווען דו וואקסט אויפן גאס רואיג מיט דיינע קינדער, און ס'קומט איינער און לויפט אריבער און גיבט א קלאפ פאר דיין קינד. ווייל יעדע מענטש שטעלט זיך אליין פאר, אקעי, דער מענטש יאגט זיך ערגעץ. סאו דאס איז דזשאסט א א זייער א סימפל עקזעמפל, באט ווען מ'גייט אריין טיפער, סאו מענטשן רוקן זאכן, גייסט אריין אין בית מדרש, מענטשן וואקן א געוויסע וועג, מענטשן קומען אן צו געוויסע פלעצער, איז אלעמאל דא

פארוואס קענסטו נישט זען די זאך אזוי ווי איך? פארוואס קענסטו נישט יא טון וואס אנדערע מענטשן טוען? אבער ווען כ'בין אנגעהויבן לערנען מער האב איך איינגעזען אז יעדע מענטש, נישט קיין חילוק אין וועלכע מצב ער איז, נישט קיין חילוק וויאזוי ער זעט אויס פון אינדרויסן, יעדע מענטש אין די גאנצע וועלט, נישט קיין חילוק צו א איד צו להבדיל פארקערט, טוט זאכן נאר פאר א סיבה. יעצט אמאל איז די סיבה א קלייניקייט, אמאל איז די סיבה עפעס גרעסער. אבער ס'איז אלעמאל דא א געוויסע פונקט וואו ער וויל אנקומען. איינער וויל מ'זאל אים זען, איינער וויל מ'זאל אים הערן, איינער איז צוקלאפט, איינער טוט זאכן פאר עני אנדערע סיבה וואס א מענטש טוט, צו ער וויל האבן פאן, קען ער טון נארישע זאכן, און עס איז דא אמאל א מענטש וואס זוכט צוצוגיין צו מענטשן, ער וויל ער וויל זיין קאנעקטעד מיט מענטשן, ער האט ליב מענטשן, מענטשן איז דא פון אלע מיני מענטשן, און יעדער איינער יעדע זאך וואס ער טוט איז דא א ריזען און א סיבה פארוואס ער האט עס געטון, יעצט מען קען פארשטיין אפילו א מענטש וואס גייט ער שלעפט ארויס א גאן צו א אנדערע מענטש, ער טוט עס פאר א סיבה, יעצט איך עגרי נישט וואס ער טוט, און איך גלייב אז דו אויך נישט, און ס'דא זייער אסאך מאל זאכן וואס אונז עגריען נישט מיט די מענטשן וואס זיי טוען וואס זיי טוען, אבער פון זייער מיינד, פון זייער פערספעקטיוו, איז דא א ריזן פארוואס זיי טוען עס. סאו, אונז שטיין דא, קוקן אויף די מענטש וואס ער טוט, קענען אונז פארשטיין, עפרישיעטן, און עקסעפטן אז ער טוט א זאך וואס איז וועליובעל צו אים. סאו ווען מען פארשטייט דאס מיין איך קען מען זעהן יעדע מענטש ווי א מענטש וואס מען קען ליב האבן אפילו די מענטש וואס טוט זאכן וואס זענען ראנג ווייל ער פון זיין וועג ווי אזוי ער קוקט אן זאכן טוט ער עס מיט גערעכטיגקייט. הצלחה און סייעתא דשמיא אין אלעס וואס איר טוט. האסט הנאה געהאט? שרייב אויך צו א קאמענט, ס'וועט נישט שאטן. ווילסט נישט פארפאסן? ס'דא א לינק צו מיין אימעיל. ווילסט כאפן א שמועס? ס'איז דא אונטן א לינק מיט מיין סקעדזשועל. קליק, ס'איז בחינם. א האלבע שעה? טו עס. הצלחה.